Ekiagera ekebe ekeria gwakorete egetang'ani, onye onde tari ogogesonsora, nabo kegenderete gochanda, gotochanda. Nabo oranyore nonye bono ebinto ebire ororo chisokoro chiaito chiakorete, bigotochanda mpaka bono. Naki riria okoigwera ng'a onye mogososorana.

Mochi gosonsorana raisi muna nyoko morasonsorane nere raisi. Inche omorigereria ogwechanereria iga karibu sana rituko eria rero ekero togochia gokwanera igoro ye chimuma. Yes rituko eria rero togorigereria mono igoro ye chimuma. Chimuma ninki? Abanto abange babeire bagokwana ebinto ebinge bateba ng'a ndagera eyiri nkorere egento ki, bande ng'a kora na emuma ndiere eyiri, ebinto ebinge sana igoro eria egento eke iga tokoroka chimuma. Chimuma ngento ki? Aa, ase episodi yaito ya gatato, ritang'ani twareta amasangi tokareta igoro y'ebiriri, na rero tete tokorigereria igoro ye chimuma. Chimuma ninki? Nonde nomogaka Andrew March, omogaka ng'anchete sana, omogaka omanyete ebinto ebinge sana, especially ase amang'ana aye y'ekegusii, naki akogera ngomoreta ase ang'e ase screen, ebinto ebi iga binya gotigara ororo. Etoka ng'a taiyo nabo okonyora ng'a eriogi eriganiro ase ebigori bigochi gocha, ebiro boigo banya gos goisomia amang'ana aye iga ase enchera eyemo gose eyende. Inche nkore kwa Mark Knight Brian,

Eira nde ase aria ekorokwa Mosiambare, kando Mosiambare, River Road. River Road. Rirorio ng'eko ekero banyegorete River Road. Ekero omonto gatagete ase ayio amanyekane buna atagete. Eeh bakareta amarieta ande, oyomo akairoka Mosiambare, oyonde agateba River Road, bono bakang'usana lakini nabo amarieta ayio atigarete koba onsi ng'a Mosiambare, River Road. Bakina mimbuya bare. Bakina mimbuya bare ngonya koyana bare.

Chimuma negento egekong'u sana, naende okonyora ng'a emechie emenge bono iga ase tomenyete iga egokunwa nechimuma echio. Lakini ase eng'encho twatebire ng'a chitoto chionsi chiatagoirwe, tweba. Chimuma na ebibe ebio omonto are gokora bitari gwancheranokia mwanyabanto nonye mpaka bibilia.
Ebibe mwanyabanto are gokora especially omogusii, bitari gwancherwa sana igoro. Na igoro. Echio nechimuma. Chimuma echi echire chinyinge torakwane korwa bono egekegwa eke kiaye, omanyete nonya ogosamba chinyomba ne chimuma. Nonya na abana aba baito be chisukuru bagosamba chinyomba bago esukuru eye ne emuma bagwekorera. Kwantebeti ng'a abana aba iga bagosamba chisukuru onye ndi bamanya eki bagokora. Omogosinki abwate igoro yenyomba ngoikere torabu lakini anyway endelea. Ekero naki nagokera nagote ng'a eyio ne emuma eyemo yabo. Gose kwanyora nonya neng'ombe yagosire, omonto orente chibeti onye kenya kenya, gose omonto oite omonto, tagokorera ta ta ta yaani tagosonsorwa, omanyete erio tayari okorire chimonga, ekiagera onye tagosonsorwa, amanyinga aria ekenyinga erio nabo gekorete ki. Nokire. Chimuma negento egekong'u sana, ntobwate ebinto ang'e ng'a bibere ndakwanere ase chidakika echi ng'a ki, gokora chimu gokora emu chimuma, na emuma enyene. Omanyete abaibori baria baito abatang'ani ebarenge kwobua sana egento kegerwa kwa emuma. That is why kware korora buna ekero bare kogamba nonye na amang'ana ande onsi, Bare kogenda bagoteba ng'a bono bwate omotembe nao kware koriera emu. Mm. Nao kware koriera emumbe. Yaani nao koriera chiira. Igo omotembe orenge buna buna bono ekoti. Eh, buna ekoti naende buna ebuku. Buna ebuku. Eh, ne okoriera- Ase ogo- ase ogoteba ng'a ase ekeene kiaokire. Ase ekeene kiaokire. Eh. Naende ang'ainereria, Yes. bono gwaitire enyomba yao gose egesaku kiao gionsi. Yes. Enderi yao iga egochi gotigara na omochando oria matuko onsi.

Naende onsi akobwate buya chi emechie emenge, nyore ndiri bagwancha batari goteba ng'a chitoto chiatagerwe ng'a ee bono ekanisa yacha nini na nini, nonye ne chimuma echio ebinto biria eka ekiagera nonye ne gose ebuku e- egetabu kia eyomouma enkoro nekerorete ki? Nkerogo. Nkerogo. Na emouma enyia nekorete ki? Nero, nere Igo eyio ng'a- New Testament na Eh. Old Testament. Eh. Emouma enkoro na emouma enyia. Emouma enyia. Eh. Inki gekorora kiaye korokwa emouma? Eh. Abanto bange mbare komanya ata tiga bakoigwa ng'aki eyomo enkoro ne eyomo enye. Omogusii igo okorora ng'a iga arenge ang'e mono kobwate amachiko ya ebuku ata tiga ebuku ata ayerigete ere bweka omonyene. Lakini konyetumeka yarenge ase chinkwana na ase ebinto are gokora. Yaani ekero okorigereria chibicha chia ebuku na echia omogusii buna are gokora nabo okorora ng'a chikoamba koa chikoenda chinyinge chikoenda amo. Naki gekogera ng'a ase ekero tokobwatia buna ebuku eyomo enyi na eyomo enkoro ng'a New Testament Old Testament, rieta eri Testament nari emuma. Ee, Eh.
bono naende nabwo oranyo- oba- okonyora ng'a abwo ase ebuku ime, ng'a mbarenge ororo bakorete chimo, Mm. bakagera Naende egetabu oyo eke buna- kigacha onya gocha. gokorigereria amang'ana naro akorete Yakobo nakorete gento gento. Eh, Twegere rero, eh, twegere twataka bono. gotebiwa ng'a tomenye buna Buna. abanto baito barenge ase ebuku. Ebinto Eh. mbibe biarenge oo, Mm. chinderi ne chinderi chikogenderera koenda koenda. Eh. Igo na omogusi nabegete ebinto gete, ebinto mbire oo, Biarenge omogusia abegete ng'a eke lasima kebe. Intwe mbi rero, naki ekogera abanto abange rero babwate emechando? Ee, ekiagera ebinto mbi rororo biakoregete, buna bono nkorarande nkorarande abanto okwa ata tiga tokweba kobwatia kera egento kiabeire. Nkorarande egento gegotebi kieirora, lakini abanto beba. Nabo ase kobwati buya nonye nekero ebinto gete bikoba ebikong'u ebikong'u, ota otabwateti Oraigwore buya, ng'a monto gete aing'entete, Ee. omwana oyo agacha akaing'enta, obwati omochie enderi korwa oye eyio. nachete akaing'enta, okoigwa ng'a oyio ong'enta ase obo nkoing'enta ba are. Nonye ntagete gokobora iga omorwaria, tori koigwa ng'aki, igo otindiete buna nyarebe. Otindiete buna iso.
Igo chinderi Oboyo chi'obo- yarenge eh, omotindi, obarenge oyo iga- omotindi, oyo agoete oyo ase agoete okorenda. ase gete. Na bono aro ebinto ebi bigocha igo. So, egento gekorokwa emuma nenge egento egekong'u. Yeah. Naende abanto abange babi bagochi kora biba. Buna bono, okonyora ng'a omonto abanto kare, ekero bare gotoka ng'a baitanire, nabo kware gokora buna echiche kwanya goitera omonto. Igo bare gocha basosorana, bagokora egesosoro, baabirana, basanga endagera. Bono naki riria tokoigwera ng'a onye mogosonsorana, bono ekenyinga keria gekogenderera, enderi eria ekogenderera buya yagacha. Ekero abanto bare gwancherana ng'a twaberanire ase amagoso abete, bareta endagera basanga amo, amang'ana aria tare kobwatia omonto onde gochia maega. Naende bagosiba nibakoora. So, amagega egento gekorokwa emuma naki kego ekero okorigereria ebinto ebinge bikoba gosii, gose kobwati buya onye tari abanto bakonya koebacha bachere amang'ana, nabo okonyora ng'a egento nkero at least. For example, tiga totumeke eke ekemo eke ekemanyereri kende, nabo okonyora ng'a efamiri nere oo nonye na amakweri aye ekero agocha, agocha enchera eyemo. Abwo oranyore akoba nonye ne accident paara rioka rioka kwaigwa ng'a gento gete nkiabete ba nyarebe nakwete agakwa accident agakwa agakwa na bono okonyora ng'a egento kere ne chimuma gete chiakoregete bono chigendererete gokora egesaku ekio. Na ebinto binde mbire ororo okonyora ng'a omonto agocha okora bono iga ase eng'encho chisokoro chiaito chiakorete chimuma chiria nchiachi kwaberana bono bigotobwati bono nege koiranerera.
Yaani abwate amanyinga gete y'omochie oyio.
Kwanyora ng'a omonto oyo nyarebe akagwete. Korwa magega abwo nabo abanto egesaku eke nabo gekorete ki? Nabo kere. Igo ne chinderi noo chigosoera amagwe, egoera kero gwakora emuma, aye bono enderi onye mososoraneti, egento keria gekobwatia enderi eyio rioka, ekengeusi, gekoererania. So egento ekorokwa chimuma na egento egekong'u sana. Bono egento nkore nkoigwa rigabu ng'a eratoka ng'a. Ende eria iga gose emume iga egento gekomba ere bono, negento giakabeire korwa kare ne chisokoro chiakuete. Egento eki ng'aki ndakore gento echi. Bono nkere kogotigara ase egekogera, eh, nimaete inche nkore akuminde abanto bagoteebe ng'aki, ng'a tari inche nakorete, mpaka ekegori giakorenge? Giakane. Egento eki geko nabo keratume ekegori ekemo gati aa gecha kobwata ase gete, mwebe ng'a gati aa akanga getabete. Omanyete amang'ana aino are ebuku?
Eh. Amang'ana aino are ebuku? Eh. Nabo gegotu nabo gegotuma ekegori gete gati aa, ocha konyora giabwatire omonto gete, tari bonsi gekobwata. Yeah. Lakini goika mweinyore ng'aki, ekero egento kiabeire egekong'u, goika morengererie ng'a ng'ai egento eke kiaruere. Mwa naki keri giakoera omogusii obwati chinderi, nonya na obosigani boria bare gokora, Yeah. Igo baare gokora goetera chindeeri ng'a omonto oyo ngosigana nomonto korwa mochiki, na abanyamuma, eh, na abanto aba bagokora chimuma, yaani ng'a kora bare ebinto ebibe biri ebinto nabo abanto bamagusii are goteeba ng'a chisese chiangete, gose na abanto ba- beroberetie bare omoroberi omuya. Yeah. That is why bono okonyora ng'a chimuma na ebinto bete bire ebikong'u ase abana ba bono, batamanye ng'a emuma ninki, agokora egento intentionally, yaani agokora egento na gwancha ng'a kende engekorete ki. nkeiyo. Lakini nigo akoagacha egento gete gekorokwa buna bono chimomba. Onye gwasambete nonya ne chinyomba, onye tigwarosetigwe, ntobwate egento gekorokwa buna bono amaera. Amaera, ekero enyomba yayiire, tochi buna bono abana baria ba esukuru bakorasamba chisukuru. Enyomba eria ekero ya esukuru yayiire, bamochani ba- basimeke nonya ne chinyeni igoro, tochi bakorete chimuma chia ogosamba chinyomba. Bamochani basimeke chinyeni ase amaraba aria riburi riria riayiete, abana baria bari mbakoba. Onye bakoba, bakabatware chikasoro gete. So. Ase point eyio tarachi koenda motwe, intwe tore ontebie ng'aki omogusi ao abegete egento eke gekorokwa enyomba, enyomba omoimu ki abwate ase omogusi.
Enyomba omanyete egogorete ebinto ebinge. Kwansa noo obogima obomoyo bw'omonto nabo bokobera enyomba noo noo eng'egekero y'omonto ekero tokomenya ande onsi igo goikwa nobwate ase are okomenya na enyomba eye ekobogora ebinto ebinge ebire enyomba na ebire ebiramwa ime buna bono chinsagara ebinto ebinge ebire ime ebire moyo bono ekero ekero ogosamba enyomba omogusii nanyebekete. Amachiko aye Ehe. igo ogosamba mpaka chimbe bachikorete ki? chiroho chire innocent chitamanyeti gento chiakorete Igo ki? ng'o gwasambire ebinto bire innocent? Eh, bitamanyeti kende Bono, Amamocho ayio naye okobogori. amamocho ayio naye okobogori Okay. bono akanya agatukeka enyomba eye obou mono ekorera mobase gosoa gokora eche egecheche maete enyomba abanto abange banyie oboete mb- togosambaraisia. Nonye intwe aria eramani ekero tware ense iga amang'ana emeni yare koba, Tari rahisi ase omonto obwate obongo, nonye ere oye omobisa, togotongi nyomba, ekiara nyomba tebwati bobisa bonde bwensi na monto, keri negento getorire aria get get getimogete. Inki inki giakora? Nabo enge buna bono, omonto bagoetera na omonto onde, ochi koripisha gochia ase omwana oye. Bono ebibe biria mwagosanete na nyarebe, tai birabio okobogoria ochi gokosera omwana oye. Igo ekero nonye na esukuru igo na enyomba. Esukuru nenyomba. Igo ekero abana bagosamba esukuru eria atare osiri, egusingire gwatumeka agwo ng'a atare osiri, nabo egento eke kerachi gosari nonya nororeri rwaye rogocha. Egento keria mpaka gekwe nororeri rwaye rogocha. Onye oirete okoboko iga agatongia esukuru iga, nabo kera nabo araro nabo araire chingaki atararora reaction gose ki kigokorekana lakini mpaka Naende tiga ngotebe bono, omonto agende aenge riburi riye, aburukanie emanyansigete iga, amoe anywe, manye akure. Riogo riaye ndiiya. Amoe boria ng'a, ee bono kanywe, amaere aria. Ribu, aburukanie amache aria na mari, na, na mete geteme kega, amoe ng'a eka, nyonya gwasambete enyomba. Gaki oba ng'a obobarie amache. Eh, tokoba na riogo riaye endiiyo. Mhm. Ekiagera igo ogoticha kera ase, omanyete nonya na eyacha togochia, igo okobimba enda yaye ebe ng'ana iga, igo okobarira kwaba buna egesukari, egetogo. Kai, kai, kai, kai. Bono, o- o- gwakong'ora ekiagera ogasiekaine kera ase. Mm. Omonto oyomo seito aria, chinyomba chiria chiakare buna omanyete chiabwate amarongo, omwana akarinda irongo obwate ekebeyo. Ekero arinde eke obwate ekebeyo, tachi koinyora ng'a enyomba ene eyokonya eya obonyansi. Bono riria agotaba taba irongo aria, ekebeyo eke kegatigara kiabwatire omanyete obonyansi bwa omware bokoyia kare. Bono gakoika korwa irongo omorero torakore ki? Torayie, bono enyomba terayi kabisa ebe eke araba. Bono riria yaikire inse. Na riagocha koigwa riberera rigokora ki? Rigosoa. Ase eng'encho y'ebitina bi'egenka tomenyete nabirobio, omogaka omwabo akarengereria ng'a omochirani oyo one moino atosinyaine nere, nere onsambire nyo. Akamanya kobwata akareta amache, akareta riburi riria, agakora eria akorete akaumora ase egesima. Tochi egesima na abanto abange bakonywa? Ekero aumora korwa egochia ase egesima, oegenete ng'a nomwamate oria oye omokorerete aye. Omwana oye iga arwarete emiaka emenge achandegete, eriogo rikabora komorwareria. Ekero agocha kogundua ng'a, ekero bono bagochaka goitona ng'aki, ng'aki eke giachete, kegacha koreta ng'aki, ne iga achiete erongo na ekebeya, agachia agatongia eke enyomba atamaeti gose otongiri, bono omaya amoreterire, omwana oyio yao akwete igo. So, ebinto binde tiga twaba abang'ora, ekero togokora. Igo chimuma buna bono nabo okonyora ng'a, onye enyomba gete yakorete. tobobegete, naende obo bo bwo chimuma echi chikoreta amakweri. Chimuma tari gento ogochiesera iga, kira chiasie chigokorera na amakweri. Onye mwakorete chimuma korwa magega, ase chiko echikonya go nabo chikomina iga chikore enyomba eywo. Igo chimuma tari gento ogokora, naende nabo okonyora nonye ne chimuma echi ekere ekere egesaku kiano gekorete, nabo okonyora gekoreta nonye ne chibarimo. Omonto atarwari, aane akorwara, goetera chimuma chiakoretwe. Okoibora omwana otari boronge kumbe nebinto gete bikobwati. Kumbe nebinto gete bikobwati, aba enyomba eyio bakorete chimuma. Ekiagera ebinto nebinge torakwanere igoro yechimuma ekiagera echimuma echi chikokuna ebinto biria mwanyabanto atatakeri gokora. Bono richiko rimo gose ase echimuma ng'aki riarenge? Igo riarenge ng'a iga agwetania amachiko. Gwaetanirie amachiko.
Naende gwaetania makusudi.
Naende gwaetania gwanchete. Kwabera kwao nkoiyo.
Okwabera nekereria oka kware gwancherana ng'a nakorire amamocho. After egento eki kiabeire.
After egento kiabeire. Kwabera okure otebe naki obeega.
Ng'abere bo. Ninche gaki ng'abere gaki.
Ogambu abanto basonsorane. Nakwo ogosonsorana gwanchete. Nonya ekanisa ogosonsorana nkoiyo. Ekero mwagosane na oyomino. Mokorenda ase pastor iga abagambere iga basonsorane. Iga emomo bono yakabeire. actively bono ekero magoso akobwatire, nabo tokoba buya iga naye omwache tore buya totabwati amagoso. Amagoso abe, monto oibire egento gete, toirwe kabisa na okorete omache, na okorete mark night, nkaa naki nkorete. Okorete. Yara bono bono iga bono arire emumu. Bono abwo no aye kwari emumu. Eh. Tari gwakora. Eh, narire emumu. Bono ekwari emumu.
Nkorete lakini Lakini emumu nkane. eyio gwakora, Eh. eh, bono igochi gokuna egesaku kiago. Eyio ere bono iga nkoimagine ng'a abanto bagokora rero Emuma goetera bono emuma enyi, ne emuma enkoro, eyio ere ebuku. Ere ebuku. Abanto bagotiana kabisa, Eh. bagoteba Nyasae ima. Ima. Ogenda gochia koba amaete kende nkeiyo. Igo omonto nabo ebinto biramonyore ebi- ebi- ebigong'isa. Omanyete inche nkorabarigererie nde iga, ndarabaondoke ekiagera, ogoti gwa twakorire Nyasae ebibe sana. Yeah. Ekiagera nabo omonto aragotebie egento ki'obomaene, otebe ng'a Nyasae ima, inche tinkoreti. Lakini gokorete, gokorete. Otebe Igo kwani bono goeteti. okobekera Nyasae obosaiti, na Nyasae tari gokora ebichoche. Eki ekore ebinto ebinge ore noba nonya omonto oeche omotebie ng'a ki, karankonye nao mia mbiri iga abwo, ndarakorere egento gete. Nabo agokania ng'a gaki ima timbwati nonya na eshirini. Happy Nyasaye bore. Lakini mia mbili chikorete ki? Igo tokobeka Nyasaye obosaiti obonge. So, Chibeso nchibwati mwana aye. eh, oyo nchibwate, ekiagera bono gwabekire Nyasaye obosaiti ng'aki angima timbwate nonye Igo chi. teba ng'a timbwati. Aye teba ng'aki echimbwate nechingokorera egasi Gose mbangere. timbwati lakini tiga gotiana. Eh, tiga eh, eh, enkio ogokandera ng'a tobwate. Teba ng'a chibesa buna bono nimbwate. Lakini mbwate chingokorera iga, nkorina ere egari gochia Nyangosorogoro. Bono ninkoe? Abanto abange barire emuma eyio eyio. Eh, eki- ebi nebinto bigotokuna buna abanto totagende nonye na igoro eye tokorigia, ekiagera igo okweba kwanyora goteba ng'aki Nyasaye borima timbwati nonye na esomoni. Lakini Nyasaye ere namanyete ng'a nobwate, that is why nakobeka ng'aki, onye onye igo totageti koa omonto gose chibesa chiago nobwate, lakini tebia omonto ng'aki, chibesa mbwate. Echimbe egete emeroberi egete ntagete gokorera lakini tagokana ng'a timbwati kwamanya kobeka Nyasae obosa obosaiti. So chimuma buna bono eminyama abanto mbare bagokora chi omochieso ne ne eminyama gose ching'iti buna bono nabo okonyora omonto obwatire gose ne engo eng'ondi obwata gose embori obwata gose ne eng'ombe chiria ne chimuma agokora lakini ase kobwatia omonto oyio naende nabo oranyore ng'a korwa magega abwo. Chimuma nchirochio chiakoretwe. Yes. Onye gochi gochaka kuya agacha igaa, igaa chire igaa agacha chire igoro ase eng'encho y'amanyinga aria twatebete ng'a abanto baburukanire ase eng'encho y'enyomo. Lakini nyore enye ororeri oru rwarengeo gachia origereria aye nonye na ebinyoro ase torwete, tori konyora ng'aki enyomba eye nonye omonto ochete kobwate eng'ombe ko esukuru yaye gose egento gete nkiya bete bo ekenge buna eke. Iga emuma eye egocha nigo ekonya kweinyoria. Egotigerera nimomanyete ekero morigereretie ao, ekero togokwana kobwate eng'ombe nimomanyete ng'ai moigwete ki tomineti kobwate eng'ombe. Aro okoete buna ng'aki akabwate eng'ombe nchera ki eye. Eeh, nayo bono omanyete konyetibonga kotibonga monyama gose ching'iti chioro chioro sana. Koigwa ore nonye na abanto bakonya ng'aki ng'a nabo abwate omong'ina oye buya, nabo bamenyete buya, rakini naende ogotiga omong'ina oye, naende oye kwaigwa ng'a ochire ko gotibonga eng'ombe. Ninki? Eh, chimuma nchire ororo bakorete Abaibuli baye gose chisokoro chiaye chiakorete korwa maega, bono chikomoa ebi- ebirecha biria bikomoira gochia iga abwo Atancheti. atancheti Eh. nabo oramobore naki ng'aki ki gwakora na nabo Tamanyeti. oteba ng'a tamanyeti kende gionsi kagendererete. Okay. Igo chimuma naende chimuma mono nachi chio chiko chikoromereria amakweri sana sana aro onye to onye chimuma chiakoretwe ase gete, nchiri goeta bosa chitari kogenda na Omanyete amakweri. naende ekero gokwana igo torochi bono omonto oyo onyorirwe neng'ombe y'abande, Eh. eh, omanyete aba- ekenyoro kiaimokire igoro, Eh. omonto omanyete oitirwe okure, Bono ngoitware. rirorio omonto emuma eye yamorete riire amakweri. Yabare, igo naki kera ase ege emuma ere, egebwa egere tayari na amakweri. Ekiagera, oroche namba eyemo, twatebeire ng'a ki, gosamba chinyomba, goita, goita ching'iti, buna bono eng'ombe onyenyore onyekenye. Onye kenya ng'a ase eng'encho y'aria gose nebituma biao, Achiete aa gose ase- yagosa. Ase egetebe iga aria ang'e na Sengera, ningotiire iga kwaara nkanyora omong'ina oyomo akorera sana mambia ng'a nasibe eng'ombe yane buya. Twagenda korara buya, twabokire mambia aro nabo nanyare gocha nanche. Ekenyire emioro mpaka ekarara nse eng'ombe eria innocent ekorera etete koimoka igoro eta- ese- ese- Etanyare, onye botorete eminting. Igo omonto oria obotorete eminting ere eng'ombe eria. Alifanya, chimuma akorete.
Egesaku kiaye gesirete. Egesaku kiaye bono nabo gekonya gocha, yaani gekonya egento keria mpaka ngocha kere kiairora. Naende, nabo okonyora taiga bono nonya na emechie yaito ase tomenyete, tori konyora omonto bagosanera ekero kwanyora omonto obogoirie ebeti, Eeh. Kabisa omonto oberuruke enkoro kabisa. Egento nkero gekomosuguma yagera oberuruke eng'encho eria. Ko kiamanya koba ng'aki, enyomba eria, enyomba eria neye ya chibeti, ng'a mbwango bagokora ki? Bagoaka. Kaba keafu, ekero mwagosanire nere tagokora ki? Tagoaka. Nakonegerwa ekweng'enta.
Eh, nararorire abanto gete okoigwa ng'a efamiri eyio, omonto agacha aka- agaika class mo- omwana are korwa ensemo ya kiombwe aria, eh, twagasomire koma emiaka yamayo, agaika i- class isano na ibere. akaing'enta. Ekero aika kirasi ibe saa na ibere akaing'enta. Oyo omwabo nere kagocha kagoika kirasi saa na ibere akaing'enta. Naende ogocha koigwa ng'a korwa maega esakura yaye inche ing'entete. Igo ngakwa omochando oino oro. Omochando oino oro naki keria kiare kogera, ekereee omonto akaing'entire, abagusii bare goikaransa inse barigereria egento ekio gochia oboime mono. Bareta nonya na eng'ondi eria basunga igoro aria, Babutorera rimo, biagwera nse rimo, omonto na eng'ondi eko ekogw eko bikogwera nse rimo, ng'a igo nario bakorera na ebirecha ebimbe base gochia kogenderera. Lakini rende ase eng'encho togoteba ng'a twatagwere chitoto bono twachiire ekanisa, ebi mbiri koba, nabo bikonya koirora. Manyete na egento ekio gwakwana na nakerorire, ng'a oyio takorusigwa agwo, neba na eserekari tekomorusia ororo totarakora ekemira ki'omogusii, ng'a. Reta eng'ondi Eh. esibwe eng'ente buna aye- a- buna akwete.
Buna akwete. Alafu tomae Obuta- kobutorera koria rimo- rimo. rimo.
Bagunse bonsi.
Bago- bigwere binse ebinto ebi bionsi rimo. Buna riria mwakora amapepo gose mwakora ebirecha ebi biagera oyo ogokora ki? Bono Bweng'enta. eserekari nimaye komoira.
Eserekari nimaye komoira. Nabo eno- na mbari kwayerera nabo bakobaboria ng'a mobwate ng'a enche ende, bakonyora ng'a mori iga na acha, bakobatebia bu tore nkori etoire omonto. Sikuizi abarero omanyete okonyora iga koigwa buna eng'ente agwo iga eserekari yacha yarusia. Iga egento nkere barugi yatigara. Egento nkere oro gegotigara eninga ninge nero, gaki ore buna bono narora asegete baeng'entire batato, rakini ase eng'encho yoo togoteba ng'a chitoto bono twachire ekanisa nini na nini, ntori gochi twabwatirie ebinto buna biria ng'a ii mochando ng'ai ore. Omanyete ekero omogaka agete esibitari. Monto otai tasibeti ngori egochia rigoro bosa. Tagosiba egento nkero gekomosuguma. Abanto mogochi bare bagechi gusiria ase mbao gokora binto Bono, bire. bono naye buna ore iga togechi, lakini no ekere ege ekewango eke. Ebi negento gekotwara omosugumo ogete, goetera ebibe ebi twateba bwe chimuma, yagera ya kiamosuguma baka kwanyora ng'a bweng'ente. Ng'a Gose buna- onyure erio. Ng'a bomanera mokaye bosa igo, Eh. mbarenge bako mpaka bakonyora ebikone goetania ebi. Gose naki eki togo ngogoteberia ng'aki, oria no egento gete gegosuguma mpaka giaikire iga aria. Ase eng'encho okonyora omonto amagoso bono abanto mbamenyeti na amagoso, abanto mbonsi tomenyete buya, lakini agante agasiniini, kwaigwa ng'aki ng'a oo nasabete ebesa nchiire gochia ase nare gochia gochia omong'ina akandira, omong'ina ogochia gosoka ase akanyora omonto bwesungete avocado igoro.